Tēnei pātere a Ka noho mai ka hara. I titongia e taku kuia a Rehu Pō Edmunds, Erimana, i a ia noho ki roto o Waitangi. He mawhiti e ono nōna. I roto katoa o ēnā whiti e ono ka whakakaupapahia i ngā kōrero mō tō taotupuna a Rāhiri. E ia i noho ki roto hoki ana whakapau karakia ki te take o Whiria, te paiako o te riri, te kawa o Rāhiri, te pā whakahirahira o ō tātou wheinga i roto i ngā rā. Nā wai, nā wai ka moe a Rāhiri kia whakaruru, ka puta ki waho, ko Kaharau, manawa kōtiti. Ko te maharatanga ko roto o te whiti tuatahi e kōrerongia ana, ko te manu autia tūhoronuku. Ko te mātāmua o Rāhiri, ko Uenuku. A Rāhiri ka moe i a Huaiti, ka puta ki waho, ko Uenuku. Tā ētahi, kūare, nāku, koi. Ka kaumātua a Uenuku koi. Ka mōhio ia i tana kaumātuatanga kāore he pāpā wāna, ko Koreira rā tupu te kōrero ki tana whaea a Huaiti, Kei hea taku pāpā? Ko wāna tohutohu ki a ia, Haere koe a Rumie i te wai totetote. Kia tae rā anō koe ki te awa totetote, titiro whakarunga, ka tū koe ki mua ki te aroaro o te pā o tō tupuna. Nāwai, nāwai ka arungia e ia i te wai māori, ko tai ia ki te inu i te wai totetote ko mōhio i Te Hokianga. Katahi ka titiro whakaterunga, ka kitea i tētahi tuahu. Ka whiti e i te pā tuatahi, ka whāwhiti e i te pā tuarua, ka tai anō ki te tihi o taua pā. Ka kitea i te tuahu, ka haere ki te whakanoho ki runga taua tuahu. Nāwai ka tau mai te tahi, te turaki i a ia, Ko wai koe? Nō whea koe? I ahu mai koe i hea? Ka pātai ngā pātai e Kaharau ki tana mā tuakana ki a Uenuku, ko Whakahoki kōrero. E ko tā Uenuku, Haere mai au te rapu i taku pāpā, I a Rahiri. Ka wehi katoa ka haru. Na runga i te wehi nui me te pūhaehae, ka pupū ake ki roto o Kaharau, ka tīmata rāo te whawhai ki a rāua. I a rāua e whawhai ana, ka tae te karere ki a Rahiri. Pakanga ana o to tamaiti ki te tahi, no te rāwhiti. Na, ka hoki tere atu a Arahiri ki tana pa, ki reira kite. Ka kite raua i ta raua papa ka tu i te whawhai. Ko kona ra, tupu ake te korero, Ko au, ko Enuku, mai Pauerua. Ka wehi i a Arahiri me te moio, Ū, taku matamu, ka whakapono e ia ko Uenuku tena. Ka whāki atu ki tana iwi, ki te iwi i noho ki runga a Whiria. Ko reira, rāua whiriwhirihia i te taura tangata. Ko te pito timatanga o taua taura i whiria mai wa ratou makawe. Kia tapungia taua taura. Te roa ngaki o taua taura e taea te hurihuringia i mai te tihi ki te take o taua pa. Katahi i runga i ngā kawanga ā Rāhiri ka herengia te taura ki te manu aute. Raro tonu i ngā kawa o a tātou mātua ka tukuna atu rā te manu aute kia rere. Engari ka tā āhua tau ki te rangi ka pakaru te hau ka heke whaka te raro a Tūhoronuku ka rapangia e ia E ki tētahi pūriri ki roto o Whirinaki. Ko konā whirinaki ai te manu au te tūhoronuku ki taua pūriri. Ka hoki te iwi te tiki, ka whakahoki atu ki a Rāhiri, ka tā anō a Rāhiri te kawa ki runga taua pā. Taua manu aute, ko reira tokuna kia rere. Tae rā anō taua manu ki roto o Tahuna, te wāhi ko Rongowhānui, ko Pākinga. Nā runga i tēnā taunaha a te manu au te Tūhoronuku, ka pupū ake te kōrero. Ehuenuku, haere koe, ki tua rā anō o tēnā manu au te, ko ō whenua, ko te tai tamawahine tēnā. E Uenuku, tēnei taha o taua manu aute, ko ō whenua ake. Koirā wā koutou kōrua kāinga noho mō ake tonu atu. Nā, ko reira whānau mai tēnā kōrero, ka mimiti te puna i Taumārere ka totō i Hokianga, ka mimiti te puna i Hokianga ka totō ki Taumārere. E kōrerongia ana, mena ka pā te raru, kia Hokianga whakapau karakia, me heke. Taumārere ki te tautoko, ki te tauawhi. Pā te raru, ki runga o Taumārere, me heke o Hokianga ki te tautoko. Engari te whiti tuatahi o tēnā pātere, e whakamahara ana ki te iwi o Hokianga, i pupū ake te riri a Ngā Puhi ki te Karauna i ōna wā. tau 1845. I roto i tērā pakanga, tērā kariritanga o te pū, kīhei a Kaharau i heke mai ki te tautoko i ō mātou whēinga. Ko reira ka mahara ake ki ngā kōrero e whakataukihia, ka mimiti, ka totō, Nga puna e uru. Hei te take ka i te wa, i te wa, ka wehe a Uenuku mai Hokianga, hei ki te rapu whenu ake mona. Ka tai e ia ki roto i te take o Puketona, i raro i te pa ko Karangahia, ko Ahukena. Ki roto i te riu o Taiamai. Tērā wehenga a tērā, a tāia mai he iwi rongonui, rongowhānuihia mō tēnei mea te pakanga. I a tāia mai heke atu ki te mura o te riri, ka mau rātou i te pōtae pūriri, te pōtae taua, he pūriri te rau. Nō roto i wēnā noho whenua ā Uenuku ki roto o Tāiāmai, kua whakakaupapangia wētahi tikanga ake mō tēnā iwi. Ko reira ka puta mai tēnā anō ngā whakatauki ka kata ngā pūriri o Tāiāmai. Tērā kōrero he kōrero tapu, he kōrero parekura, he kōrero aituā, he kore, he kōrero e mōhio nei te toa, Ka ora, ka mate ahau rānei tēnei rangi tonu? Ko reira rā e kī nei ka kakata. Ko te kakata e kōrerongia ana ō tātou mātua, hara ko te kakata o te hari, he kakata o te mate. He kata mei rongo koe, ka mōhio koe, hara tēnei tangata i konei ki te makarauna, ki konei ia, mō te ngakinga i te mate, a Tū Whakararo, a wai ake rei nei. Na, i roto i a taea mai ko ngā mana nui o aua wā, ko Ngāti Rāhiri, ko Ngāti Rangi, nama tahi, nama rua, nama toru, nama whā. Ko ngā ihorei o roto o te whenua aua wā, ko Kauteāwha, ko Whakaaria, ko Auha. Ko rātou tonu te mana i te moana, ko rātou tonu te mana o te whenua. I roto i tētahi tawhātanga, tae mai a Te Ahurei, te rapu utu, kia kaingaroa, mō te pakanga ka tū ki Tōtara, ki Hauraki, rānō. Māra tonu au ngā kōrero i te tukutanga a te pare auraki, tētahi mere pounamu ko Karangahia, ko te rākau parāoa. I tukuna atu i te hohou rongo i haungia e Pōmare ki a rātou. Kei a Ngāti Manu tonu taua taonga, taua mere pounamu. me te mahara ake, i te wehe hoki fukuakamuritanga a tērā wehenga a Ngā Puhi, ka tae rātou ki mua ki te aroaro o Hongi me te kī atu, Nō, rawa ake mātou i hau ki runga i tōua pā, ko hau, hau te rongo. Kātahi ka kī a Hongi, te whakaeke tonu mātou ki runga i tēnā pā. I taua pakanga, ētahi ka hoki atu ki te Nōta, ki roto o Te Taitokerau, Ētahi te hunga whakapono kia hongi, ka whakaeke tonu ki runga ki taua pā. Nāwai, nāwai, ka tō te rā, ka ara mai te rā. Ko te ahurei tēnā, haere mai ki te rapu utu, mō taua whakaeketanga ngāpū. Kē hongi i te kāinga i taua ora, engari, ko wehe ia, Ki reira Ngāti Rangi, Te Aporei, Te Anganga Titi Hōiterangi, e kī nei, Hei aha tō aru i a kāinga hou, haere mai ki a māku Matahaea o Ngāti Rangi i ngaki i taua utu. Nā wai, nā wai a Ngāti Rangi ka hoki atu ki te take o Puketona ki a Hukena, whakarite ana i te pā. I te taunga o te marama, i te heketanga o ngā manu, te ahiahi pō, me i kite koe i te kōrero huna ki roto i taua whitira. Ka whakaeke a Ngāti Maru ki runga te ahukena. Tata parekura katoatia e Ngāti Rangi taua whawhaitanga. A Ngāti Rangi, kua rapa ki te pā, ko te wehenga, tētahi awaawa, nui nei tōna mana, e taea noa iho te māwhiti mai tēnei taha ki tērā atu taha o te awa. Ko reira ngā uri o Ngāti Rangi, rapu ana i ngā tinana o mate, te hunga kua hinga i roto i taua pakanga, ka kokohi i ngā mate katoa, ka rau atu ki roto i te awa. Ki aha? Kia whai whāriki rātou, kia māwhiti mai tēnei taha o te awa ki tērā atu taha. Ko ngā tamariki, ko ngā wahine waimarie te puta i puta me ētahi o ngā kaumātua. A tae a Ngāti Maru ki taua whāriki rā, ko karanga hiene, wai, whāriki, kore rātou e whiti, kei takahi te mano taua hunga. Engā i oti te pakanga i reira. Maharatanga nui, pakanga nui kua mahara ki roto o Waitangi. Ko konā humai te ingoa tika o tō mātou awa, o Waitangi. Ka tō te rā, ka ara mai te rā. Pau te rua rā, muri mai taua pakanga, ka rongo a Ngāti Rāhiri e noho takutei ana i te tangi nui a Ngāti Rangi, me te titiro whakateuta, ka rongo rātou i te tangi, ka kite rātou i te kura, i te whero. I wherongia i te awa, me te rongo i te hau o hotu o te mate. Nā konā, i tapaina ko te awa, ko Waitangi hei mahara tonu i taua parekura nui a Ngāti Maru ki a Ngāti Rangi. I a Matahae e whawhai ana ki a Ngāti Maru, raua i mōhio mena ka kite ia Tamaterangi hei ngā rā a muri ake. Nō reira i warea, i wareware, i āwangawangaia ko wai ka pīkau tonu i te ihi, te wehi, te mana me te tapu o ngā taniwha o tātou, Puhi Te Āewa, Puhi Kaiariki, Puhi Moana Ariki. Nā runga anō i te mauri nā wēnā taniwha i haria mai Hawaiki kia whakatau ki runga ki tēnei whenua, ko Karangahia nei, ko Aotearoa. Ko reira tonu te tohutohu ki a tātou, ko wai ka pīkauhia i wēnā kōrero mō ā tātou mātua, mō ā tātou tupuna. Te hohonutanga o roto, kei reira. Kei roto pea i tēnei pātere, mei kite koe i tōna māramatanga hei āwhina i a tātou te pīkau i te hohonutanga o wēnā kōrero o ā tātou wheinga. Ko ngā whiti, mai te whiti tuawhitu ki te mutunga, Ngā hemi tau i tito. Me te mea nōki, e ia, tangata matau ki ngā kōrero na runga i tona putanga mai i te whare wānanga a Marino Kato i roto i ngā ra. Pia haka mutunga tā ngā kōrero. Nā Tā Himi Hēnare wēna pitopito i whakaoti. Kia tae rā anō I te wāhanga ka tū ki Rangihōua ki Ōihi. Tau tahi mano e waru rau tekau mā whā ka tae mai te whakapono ki runga o Rangihāua. Nā runga i te pōwhiri nui a Ruatara ki Hāmuera ki a Te Mātenga. Ko ia kōrerohia e ō tātou mātua, te 25 o Tīhema taua tau tonu i kauwhau i te kauwhau tuatahi ki roto o Aotearoa. E meinga ana ngā kōrero, ka nukunuku, ka nekeneke, titiro ki ngā taiō tokerau e hora nei ki tua, me he pipī wharau roa i takoto te pae. Ko te pae e kōrerongia e rātou i roto i te hari o Ngāpuhi, ko te pae o te rongopai. Ko te rongopai e tāia te whakaora, I tae a tātou te iwi Māori, i haria mai i roto i taua pae ko te rongopai, ko te whakamārietanga. Mai taua wā tae tonu mai ki ēnei rā, ko tēnei pātere e kaha kōrerongia ana mō ngā whakareanga e whetū. Ēnei kōrero he kaponga nō te tau tau tahi mano e waru rau, tau tahi mano e iwa rau, tau tahi mano e waru tekau, tau tahi mano e waru tekau mā whā. Tērā reanga katoa, nō reira ka kaha māwhitiwhiti ki ngā reanga rerekē ngai, he mōwai, he matapihi iti kia taea te whakakaupapa i ngā kaupapa hōhonu, i ngā kaupapa rangatira mō ngā pū i roto i wēnā o ngā rangi. Koia anahe wēnei māramatanga mō tēnei. Me te mea nōki, ko te kaiwhakaora, ko te kaiwhakakorikori a Ngāpuhi i roto i ōna rā, ki te pupuru i ngā kōrero mō tēnei pātere, ko tērā kuia rongonui a Rewa Marsh, kaikaranga, uri nō Ngāpuhi, uri anō ki nō Tainui waka. Nō reira, nāna ō mātou, wōku ake mātua i whāngai ki ēnei kōrero, kia ora ai.